Fl-episodju tal-lum nerġgħu nagħtu titwila x'qed itektek fil-kċina. Imma did-darba bżewqa kemm xejn aktar artiġjanali. Ngħidu kelma ma' Daniela Aquilina, gradwata fl-ITS li tmexxi negozju fejn flimkien ma' żewġa Charles jispeċjalizzaw fit-tisjir ta' delikatessin tradizzjonali. Wara bosta snin jaħdmu fi stabilimenti tal-catering madwar ir-Renju Unit, Daniela u Charles irħewlha lura lejn Malta u kien hawnhekk illi nibet dan in-negozju seba' snin ilu.
Jiena gradwajt l-ITS 2004, Food Preparation and Production. Naħseb kienet età żgħira ma ġietx kombinazzjoni. Tipo, dar nanna kienet dejjem mis-sajjar, iktar minn ommi, ġifiri. Allura kemm dejjem dik li su bonding ma' nanna u affarijiet hekk. U mbagħad eventually ta' meta tagħmel l-eżamijiet, l-ITS kienet jisa ħaġa mhux ġdida fis-saċ imma kienet opportunità. Li mbagħad eventually in the long run bidlitli ħajti. Ma' żewġi Charlesy nitqajt l-ITS. Ġifiri konna għadna żgħar, aħna tħanna l-ITS ta' 18 u minn hemm ġifiri kienet bdiet ir-relazzjoni tagħna eh, l-ITS. Aħna wara li spiċċajna l-ITS, ġifiri konna għadna żar, għaskenna 20 sena, u deċidejna li nitilqu l-Ingilterra. Aħna qabel l-ITS kienet requirement li titgħamil sena bil-fors barra. Għamilna dik is-sena, l-iskola ma kienx riditna li kunu fl-imkien, għax dak iż-żmien tkun għadek żgħir u forsi dak li kun jieqaf mill-istudju nħabba relazzjoni. Inżilna, spiċċajna, gradwajna, u mbagħad għamilna għaxar snin l-Ingilterra. Ma kienx faċli, dak kien żmien ieħor, il-mobiles kienu għadhom fil-bidu, ġifieri. Ġejna lura u ridna ridna xi ħaġa rasna, ridna xi ħaġa tagħna, u naħseb peress li konna ngħixu barra jnitna li ikelna prodott Malti li niffukaw għalfejn għandna dejjem nixtru nħarsu lejn pajjiżi oħra meta ħna għandna Prodott vera vera tajjeb. L-akki li issa qed tidħol il-kultura promote local, promote local, eh, promote Maltese, artisans u affarijiet hekk. Eh, u għażilna li naħdu nitlu bħala kategorija artisan, ġifi aħna għandna eh, small artisan business. Charles, He's a professional chef, ġifri huwa chef professjonali, jaħdem ġo eh, lukanda ħames tilel u Malta. U u sajja ġifiri hemm background kbir. Jiena wkoll kont food preparation, kont naħdem anka l-Ingilterra, u meta ġejna lura ma bqajtx naħdem fil-linja tal-kċina. Em, Ġifiri jien iktar nħossem nħossib em, it-tmexxija, il-social media li huwa importanti immens, is-social media, namlu markets, nikkordona l-markets, ġifir niddilja mal-klienti, eh, through emails, nara l-bookings, what's next, what's coming, ġifir ċarsi su jivvinta, jikrea, u jena tipo labeling, eh, promotion, Il-kumplament basically li jibqa' to run a small business. Il-prodott tagħna huwa vast. Huwa vast ħafna, ċertu affarijiet bdew b'kombinazzjoni. Eżempju, aħna nagħmlu souvenirs ta' tiġijiet. Di bdiet vera random, kellna t-tifla tajnija hamper li t-teacher kien ħad iżżewweġ Għalt in-nara tagħmluli żejt bħala souvenir u minn hemm bdiet iċ-chain ir-range tas-souvenirs. Nispeċjalizzaw anke f'ċukkulata, aħna nagħmlu torrone, eh, nippruvaw nkunu uniċi fil-prodotti tagħna, eżempju aħna nagħmlu l-imbuljuta fil-vażetti, eh, ħaġa tradizzjonali ħafna, eh, dik ħadd ma jagħmilha, aħna biss nagħmluha. Ġifieri hemm dak l-aliment oġġett differenti, mhux dejjem l-istess Naħseb bħala kċina Maltija għandna ħafna x'noffru mhux dejjem l-istess żewġ affarijiet eh, u dak huwa l-iskop tagħna li noħolqu xi ħaġa differenti. Ħafna nies ilhom isifru eh, mhux bħal qabel, ġifieri jafu, jafu jażlu, hemm ix-xelta u jkunu jafu l-kwalità tal-prodott u x'inhu fl-aħħar mill-aħħar.
Lura l-Akkademja, Daniela tkellmet magħna wkoll dwar meta, wara kważi għoxrin sena mindu kienet telqet, reġgħet lura l-ITS. Din id-darba biex tagħmel kors ta' gwida, bi speċjalizzazzjoni fit-turiżmu kulinarju. Għalaqna d-diskussjoni tagħna ma' Daniela billi tfajna dawl fuq dan il-mestier u skoprejna ftit aktar fiex jinvolvi.
L-ITS erġajt dħalt. Kont ta' età ħafna ikbar, kont ħana laq forti, bżewġ tfal, qabad ġi l-Covid. L-ITS xtaqt nidħol kienet idea li dejjem xtaqt nagħmel. Eh, il-history nħobba ħafna u l-iktar li nħobb eh, history of food. Eh, food tourism, fil-fatt it-teżi tiegħi kienet il-question kienet in-nies isifru għall-ikel U kont sorpriża ħafna mill-feedback li kelli, għax aħna ħsibt li aħna biss għax inħobbu niklu u ġivu tkrabbejna f'dak l-ambjent. Iwa, in-nies isifru anka għall-irwejjaħ, the sense of smell, the, the place, tekst jittibu juhdok l-ura fil-memorji. U kien ġaġa vera affaxxinanti għalija li niskopri daw l-affarijiet. Bil-guiding, ovvjament, t-istudja tamel il-kors għax Unfortunately hawn ħafna illegal guiding u nipprovaw anke n-nies meta jibbukkjaw ibbukkjaw legal guide. Aħna għalhekk studjajna, illum kulħadd jista' jmur fuq il-Google imma hemm l-istudju hemm il-knowledge warah li tkun licensed qualified guide. Malta għandna ġifieri livell tajjeb ħafna ta' gwidi. U dejjem nitgħallmu minn xulxin fl-aħħar mill-aħħar dik li importanti għax inti l-ikel aħna anka fil-kultura tagħna dejjem ħan intaqgħu ħan biċ niċċelebraw. Allora inti isek qiegħda iktar relax u anka għalina jiena nħobb inħallat il-history mal-ikel għax dak li jkun eh, tipo l-ikel huwa parti mill-identità tagħna, l-istorja tagħna. Aħna għandna ħafna mhux pastizzi biss ġifieri, imma anke fi żmien il-kavallieri x'kienu jieklu, x'kienu jieklu fi żmien it-tempi. Darba sibt riċetta ġifieri ta' Heritage Malta u għandhom collection kif kienu jagħmlu ishom crackers ta' żmien it-tempi. U kont għamilta ġifieri għall-eżami kienet intoġbu, kien xi ħaġa innovattiva. Dak li nħobb jien naffaxxina ruħi, hawn ħafna riċerka, tissir ħafna riċerka anke minn professuri, għax anke bl-ikel jurina kif kienu jgħixu l-identità. Anke minn pitturi nistgħu nieħdu ara, dak iż-żmien kien hawn ċertu affarijiet li llum noħduhom for granted. L-imħabba għall-gastronomija tispikka f'Daniela u Charles, tant illi issa bdew jimirħu lil hinn mill-prodotti artiġjanali li joħolqu u bdew joffru wkoll servizzi ta' catering tagħhom stess. Daniela kompliet tispjegalna x'imbutthom biex jagħtu bidu għal din l-avventura l-ġdida u kif waslu għal fejn waslu llum.
Xtaqna ngħaqdu ż-żewġ elementi li nħoss li huma l-punt eh, strong point tagħna li huma il-catering background li ir-raġel iktar minni għax baqa jaħdem fis-settur u l-guiding u naqdu għon fl-imkien u nikrew xi ħaġa partikolari. Il-kunċett huwa li għadna iż-żewġ fatturi li huma l-kċina, l-kċina Maltija, u l-istorja, l-istorja ta' Malta. Għadnijom kif għadnijom, ikrejna tur. Tur, ġifiri klienti jiġu jibbukjaw mill-medja soċjali u jien intaqa' magħhom, nifqu ċertu postijiet biex indawwaqhom ċertu prodotti Maltin. Aħna għedin mixjin eh, madwar eh, il-belt kapitali tagħna, nixbru qegħdin nixtru affarijiet bħal herbs, kafe, nuħdu naqa kafe Malti u koll, un bat ninżlu ġo kċina partikolari, il-Belt Valletta stess, u nibdew insajru, nibdew insajru li nkunu xtrajna. U ma l-klijenti qed jieħdu l-istorja imma fl-istess ħin qed jirrelassaw u anke kien hemm dak il-isu achievement jekk li kreajt xi ħaġa minn dawk l-affarijiet li xtrajt. Dak hu l-kunċett, u mbagħad fl-aħħar ġabru madwar mejda u kulħadd jikol li sajjar basically. Aħna rridu nkunu bħala gwida inti titkun. Mela titkun tabib, titkun teacher, titkun nurse, titkun ta' fit-temp, eh, real estate agent, xiktar, eh, kull job basically, kull job. Għax ħajsaqsuk inti l-ambasċatur ta' pajjiżek f'dak il-ftit ħin li għandek u trid tkun taf mhux fuq kollox imma irid ikollek naqa' knowledge eh, jiena eżempju nsegwi ħafna l-aħbarijiet ehm, u anke kurrenti jien niggajdja bit-Taljan ukoll allura trid tkun taf xejn jiġri pajjiżi oħra mhux pajjiżek biss trid tkun dejjem infurmat, infurmat biex tipprov fejn ma tafx, tgħid ma nafx, niċċekkja u niġi tikdeb qatt għax illum il-ġurnata ifittxu fuq il-mobile, kulħadd għandu l-faċilità tal-mobile, e, u bat tispiċċa, tispiċċa, aħjar tgħid ma nafx, u tfittex u terġa' tmur lura lejn il-klient. Ħafna turisti ikunu sorpriżi li għandna storja kbira Ħafna turisti jiġu jaħsbu iwa Malta this rock in the middle of the Mediterranean. Ma jaħsbuhiex daqshekk daqshekk rikka. Allura anka jippjanaw tlitt ijiem u tlitt ijiem mhumiex biżejjed biex iddur kullum kien. Ġifieri naħseb xi kultant Malta hija underestimated. Messaġġ għat-tfajliet li jixtiequ jieħdu dil-karriera. Ifhimni, tiġi ħafna ostakoli, l-affarijiet inbidlu ħafna llum minn meta bdejt jiena. Taqta' qalbek qatt, anke jekk ikun bil-familja, għax eh, issib jien għandi ħafna jnuna ngħid il-verità. Imma ifhimni fl-aħħar mill-aħħar jekk tkun oġġett tixtieq u tistinka għalih, u llum hawn il-mezzi ġifieri neċessarji biex wieħed jitgħallem ehm, l-ITS titħarreġ minn kull tip ta' settur u tit go for it, that's it, go for it. Għalkemm kellna ngħidula saħħa lil Daniela, aħna nerġgħu naraw lil xulxin ma ndumux. U jekk l-episodju tal-lum fetħilkom l-aptit, m'għandniex dubju li dak li jmiss ukoll se jinżlilkom għasel. Narawkom!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.